Rojname Kurdistan û damezrandina Yekîtiya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyê belê hêjayî gotinên ku ez jî kêfî bi ser bilind im ku demekê ji desteya birêvebir a yanî ji Komîta Şêwemendî ya Apê nûsanû bû. Bi her halî mijara min di destpêka rişmeha vê salê de min bi rastî hewt da biz gotarê xwe bikin ser ha ku yek ji van gotaran Di vê berhemê de bi navê Rojnameya Kurdistan û yekemîn gotar tekez bûn tev dizanin ku ziman şifreya herî tenike ku ruh û rewanê miletan, hest û nestê miletan û ew şêweyê danûstandinê mêjoa miletan bi xwe ve hilbigire û li gor lêkolînên zanistî û Unesco û Pentago salana bidehan ji zarabayên û zimanên heyî ji ber ku nayêna nivîsîtiya danûstandin tê li navê êdî ji holê têna rakirinê û li vir bi rastî Li vê de pêdiviya rojnamegeriya kurdî tê ya Kurdistanê bo di wan serdema dê dema desthilaldariya em ê bêjin hêza osmandariya û zordariya wan da gomîr îdî xwest ku ev ê Vê rojnamegerdî wekû yekemîn rojnamegerd wê demê tîpê aramiyo ke em ê bêjin dewletê dagirkerên Kurdistanê jî ew tîp bi kar tanî. Girîngiya Rojnama Kurdistan go yekemîn em ê bêjin bi xur û tîpên aramî bû û ji bo min di gotara min de bi rastî Girîng ew bû gotara yekemîn di rojnameya Kurdistan de ku rojname bi xwe yek gotar bû bi destên Miqdat Mîr û Midhet Qedixan hatibû nivîsîn ku ewî jî li ser şopa klasîkên me dest pê dike, em ê bêjin li ser şopa xanî wextê ku ew ji bi navê Xwedayê dibêje bi navê Xweda Yezdanê pak û dirovan li vir li ser şopa xanî wextê ku dest me bo zîna xwe dike, Dibê ser namê namê namê Allah bê namê wî ne temama. Wallah li vir ez vê yekê dibêjim di gotarê de mebest pê we ye dû bilindgo divê lê de hena bi bilindgoya netewî bilindgoya olî go emê bêjin mîr cela Midhet Bedirxan Ku bi rastî di hîna di gotara yekemîn de balê yan ji em ê bêjin ji qewlên pêxember û ji ayetên pîroz ê Quranê ku wê demê rewşa miletê Kurd ewî tê digihêje ku çawa yan em ê bi şêwek şêweyê Em ê bêjin hişmendiya miletê kurd kîjan astê de bû. Ewî xwest ku ev vê yekê em ê bêjin olê jî kê bixebitînê ji bo ku girîngiya xwendin û zanînê û hebûna rojnamegeriyeke kurdî xwir û bi kurdî di nava bi kurdan bidê pejirandin. Ji lewra her çi ayetek yan em ê bêjin derhozek, Pîroz ebê bêjin Tamî vê gotaraya kemîn de û paşê jî berdewam kir got, Min Şoban ji bo xatirê bixî ji bo xizmet yan hişê weke bibêjin bilindgoyek bê muxatabeya hişê kurdanî wê demê bike ku em ê bêjin pertûkên pîroz û tekeziya wê yekê dikin ku divê hûn zarokê xwe bidine zanîn, divê dervekê xwe li dilê hebin. Ji lewra rêbêjên Rojnameya Kurdistan got ku heftya carekê belav bû. Mîrdir gotara yekemîn de soz dê miletê kurd, dibêje salana her du heftiyan em ê dibêje ez ê hewl bidim yan em ê hewl bidin ku du hezar kopî jê bigihna miletê kurd re seranserî Kurdistanê û bê beramber. Careke din ê ew bi bîr tîne ku çawa rola zanistê digel guhertina em ê bêjin nîzamê şahî ji lewra behsa şerê em ê bêjin ê Sûdan û Misirê dike, dibêje her çendîn Sûdanî wekû hijmar pir pirtir bûn lê Misiriyan dikarîbûn şerê xwe de hergav zorabin ji ber ku kesên wiha bi hişmendî û zanistî xebtin û her wiha Şerê yabanê û em ê bêjin çîniyan tên divê her çendî çînî xwe dan em ê bêjin hêzên aborî bûn. Lê yabaniya ji ber guhdarî bûn hişê xwe bixebitîn û xwe spat nirxê zanistê careke din ê wa ew bi ser ketin. Ji lewra jî ji ber ku em dizanin rewşa xwe her di qûnaxekê de em çi di rewşê de derbas bûn, Ew ê derfetên jî kê tekez derfetên aborî gelek em ê bêjin em karî îro rexne bikin çima amîr muxatebeya em ê vê bêjin ku divê bi erebî biborin di bakê em ê bêjê her tam di mîr û axayên kurdan ji ber ku wê derfetê ew dizanê ku ê derfetên aborî distê wan de hene. Tenê holê dibêje binerin li li Îstanbûlê em ê bêjin Şêxê Şama ra û Enizan û Şamê û ji Helebê û ji Bexdayê zarokê xwe dişiyênin xwendinê. Mebesta me ew dixwaze bo îdî Kurd jî dest pê kin bo zarokê xwe îde bişiyê li xwendin û zanistê da careke dinî vegerna Kurdistanê û careke din ji wan dixwaze ku dibistanan ava bikin û çi kesekî ku di derheta gotina wî di ku miletê kurd de çi destkeftiyek çi dokumentek di stêwa de hebî rêkin Misirê ser navê lawê Paşa vedixan mebest bîsa ser xwe ew Weke dibêje qala xwe dike û ji xwe dîsa hemû bilind got, Yanî em bi wata go mîr got ku min xwendî dixwest tenî bilindgoya bilindgoya olî bixebitê lê ji bo xatê bilindkirina bilindgoya netewî ji bo ku berê miletî kurd bidê ser girîngiya